Msdelome 2008 arobase gmail point com BP 60 254 be Lome Togo.
Enyɔ todzinɔlawo mide agbe ŋdi na mi alo mido gbe ne mi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la dzi. Elabena egbe va su gbe be ɖa esu bra ɖa gbe. Ame ni veve ava su mía shi bena mía va va ɖe gbeƒã Mawu ƒe nya nyuia ne eto dzi nɔlawo. Miwo mía be to se nuwo kple mía ƒe ŋku kpɔ nuwo na mía katã bena nu si ke Mawu dzra ɖo la ne mi la mía xɔe kple alɔ eve. Yehowa ŋutɔ ne do agbogbo le mia dzi le afisia afi si ke mi lea, Mawu ŋutɔ ne hu ŋku ne mi ne hu edzi ƒe agbo ne mi bena nu si ke dza to la awɔ nyuie na mi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Eye mía me siwo ne le mɔa nu la, mía me dɔgbedela Emmanuel kple Diama Ahuja le Nkata Mediase Division Kobibri Park Hollebans. Eye ame ke ne le Parti Technique ya, mía nɔvi Agbe kple ame si ke ne lé kamera ɖe asi la, woyɔe be Oro Banga na Abasa, Mawu ne yra mía katã, míado gbe ɖa. Mawu Ŋusẽkatãtɔ, ame si wɔ dziƒo kple anyigba, miyra wò, mido ɖe edzi, elabe wòe ɖena gbe nu kena. Woɖe gbe bena nu ya va ke, enyi blalagbe, woyɔe be blalagbe bena míava teƒe sia, wò le teƒe sia xoxoxo keŋ gɔme, miva, Papa, mida akpe na wò le wò todinɔlawo katã ƒe agbe ta, Ame sia ame, fi si ke ame sia ame le, le sue míaƒe ŋkɔ gaƒo sia me alo le sue míaƒe nuƒo gaƒo sia me la, gbɔgbɔ kɔkɔe yra wo, kɔ wo ŋkɔ ŋuti le woaƒe agbe me bena nu siwo wole kpɔ mɔ naso gbɔwò la nasu asi le Yesu Kristo na ƒe ŋkɔa me. Dziɖula mawo ɖu dzi na wo, elabena gbɔgbɔ vɔ̃wo, ƒome ƒe gbɔgbɔwo, ame ƒe gbɔgbɔwo, kɔnu baɖa ƒe gbɔgbɔ ɖewo le bena nana be amewo medzina be ase Mawu ƒe nya gɔme o la Papahoho la le klẽ be woadi ale gbegbe bena woase nu ɖe gɔme le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Míesɔ teƒe sia katã nyrɔ ɖe Yesu Kristo ƒe ʋɔa me, eye aʋala ƒe ŋusẽa mínyrɔe ɖe Yesu ƒe ʋɔa me, eye amesiwo ke le pati tekinika kple masina kple aɖaŋuɖemɔ̃wo katã la, wo ŋu la netɔ kpɔ aƒo xlã doe. Papa dziɖegbe ƒe ŋusẽa, Papa ɖo asi ɖe edzi be mímatɔ edzi eye dziɖegbe ƒe ŋusẽa nanɔ te o. Akpɔe na wò be òwɔe vɔ xoxo, wòkɔ wò ŋkɔ ŋuti. Míegblẽ todzinɔlawo le asiwò me ŋu woabe to sue nuwo nu ase nu ɖe gɔme egbea le Kristo Yesu Kristo mía Delã ƒe ŋkɔa me. Amen. Eye nyɔ nasɔ gbea de asi ne mama be na ne nuke ne le sia ne trui ɖo la nya kpɔ ɖa.
Akpekaka. Mida akpe na Mawu bena eƒe amenuveve agasu mía si egbé be ŋkekea be míagava yi dɔa dzi kugble. Ɛɛ, sigbe leke mi le kplɔ mi doa, mi le ƒo nu ƒo ku ɖo leke wo la dɔ ƒome do eye leke kadede ke wo gblea wo la dɔ do. Egao be dɔdɔdo be Mawu ye. Yi mia po ma wu. Ta mi po nu po ku mi po nu po ku ɖe ŋuti gbogbo ɖe mi le po ku ɖo e teƒe wui atrɔe. Yi mi gblɔ be esia ehiã ɖokui bɔbɔ na ame sia ame e ye nene be nu ela te ŋu dɔ ɖo. Yi mi ga gblɔ be na tɔtrɔa ela dze egɔme so ame ke le kplɔ mi ɖo ame ke le se nya ye gbɔ ye tɔtrɔa la dze egɔme so. Ne gbe dze egɔme so egbɔ kpɔa. Tɔtrɔ wa ila geɖe ƒomea kpata me, ye ƒomea kpata ila kpɔ dɔdɔdo. Ele veviɖe na mí. Mí gblɔ be le nusɔsrɔ̃ mea ye edɔ wɔwɔa va na ta. Míawo ke mí le sea, Mawu ne kpe ɖe ŋuti be na mía sɔ ɖo dɔ wɔwɔ. Mí ga gblɔ tsã be na le lododo ƒe agbalẽ wu enyi kpui kpui bla vea, wo gblɔ na mí le ƒu nu be na ameke kpɔ nyɔnua, ekpɔ nu nyuie. Ameke kpɔ nu nyuia, etsã Eye nu nyui sue si ta ele nyɔnu gome, ele ŋusu gome. Ye mi gblɔ be na nyɔnu ke tsã ekpɔ ŋusua, ekpɔ dedie nɔnɔ, ekpɔ dedie nɔnɔ. Egɔme be na esrɔ̃a le la no kpɔe ta la no tsɔe dzia, ele dedie nɔnɔ gã ɖe me. Ye mi sɔ Efeso ƒe agbalẽ eta atɔ̃ kpukpui blaeve vɔ atɔ̃ asɔ do kpe ɖe edzi. Ye mi gblɔ be le ɖeviwo gome tsã, edze be ɖevi la tati eɖokui wo la kplɛ, wo la fiɔe nu, wo la tu eƒe agbe do be na ɖeviwo, ɖevi wa wo la si le dodo nyuie ɖe me ye e e ɖevi ƒomea kpata Ye wola tsɛ ku, ye ɖevia ŋutɔ tsã yela tsɛ ku. Manye ati kee woma, yela nye ati la si ŋɔa matsɛ ku o. Ye míkpɔe tsã le Lododo ƒe agbalẽ wuiasiɖekɛ kpukpui blaeve me. Lododo ƒe agbalẽ wuiasiɖekɛ kpukpui blaeve. Eye mísɔ Hiob ƒe agbalẽ blaeve-vɔ-ve kpukpuiwoe nyi sɔ do ekpe ɖe de nɛnɛ be nyawo dzi yɔ ƒe agbalẽ ta blave vɔ ve kpikpi wo enyi kuɖo kpikpi blave vɔ nyi kafla tsɛ yɔ ƒe agbalẽ ta blave vɔ ve kpikpi blave vɔ nyi ee kuɖo ee salomo ƒe agbalẽ gbã ee tawuiatɔ kpikpi blave vɔ ve. Psalmowo ƒe agbalẽ gbã kpukpui wuiatɔ̃ ƒe ta wuiatɔ̃ kpukpui blaeve vɔ vɛ ma, Mawu neyra mí. Egbea mí la gba yi edzi. Eye nu kee mí le dzi ayi edzi egbea? Mía kpata ele nyanya me na mí bena, enyɔnu kuɖo ŋusua e Mawu wɔ mí bena mía nye exlɔe. Exlɔ tae Mawu wɔ esrɔ̃ɖeɖe ɖo Ta exlɔa woa woɖo la nyea nuke wo edzɔna dzi na e woa nɔnɔ yi exlɔ nyenye woa enyɔna eyi ne edzi nyuie ɖe exlɔa wo zɔna e asi ɖe asi me ye wo zɔna kuɖo susu ɖeka edzi ɖeka ye wo zɔna le lɔlɔ me ŋuti fafa me nu gɔme sese me ta ne exlɔ woa la yie exlɔ be azɔli zɔzɔ woa la yie dzi kaka sɔ yi nu wu woa edze be amesia ame La nya nu ke dzɔna dzi na nɔvia, eye negbeli wɔe ɖo ɖe egbɔ kpɔa? O, nugɔmesese nana anyi, ŋutifafa nana anyi, eye ƒome wa enɔna Mawu be kpɔkplɔ te. Ta mi le dza gblɔ enua enu ama tɔ̃ veveveveɖe ke ele veve na e ŋusua e. Enu sugbɔ li veɖe vɔa enu ame atɔ̃ ɖewo ya eli veviɖe ŋutɔ kee e nyɔnua eɖo la nya be ye li veviɖe na ye srɔ̃ nu so. E de gblɔ nu de gblɔ nyɔnua ɖo la nya eye enu ame atɔ̃ vevevevi tsã eli na nyɔnu ke ŋutsua ɖo la nya be nene be nua eli veviɖe na ye srɔ̃ nyɔnu kpɔa Eye Mawu wɔe be woƒo ƒu akpata ayi ŋutsutɔa teƒe ame atɔ̃, nyɔnua tsã teƒe ame atɔ̃. Nenye be mía kpata míenya nene be nu ye mígbe le wɔe ɖo ɖa mía nɔnɔ gbɔ koa, mi la kpɔ be na ŋutifafa ku dzidzɔa yi la yi dzi nyuiɖe. Ke ami la kplɔ mi do. Wo akpata wowɔ teƒe am wowɔ woƒo ƒu ɖo teƒe ame ewo. Kpɔ ami la nu gblɔ amesiametɔ eye ŋkaɖedzi be amesiame la kpɔ etɔ le eme. Ne esrɔ̃ deƒe ɖe kpekpea, e nuke nɔna na nyɔnu veveveveɖea, ke le nɔ te kpɔ e so esrɔ̃a ŋu sugbɔa, ele nye e lɔlɔ belele ake be ake be nyɔnu dzina be woano ke be ŋutɔ. Egɔme be ŋutɔ wɔna eŋutidɔ Eke eke bena srɔ̃a gba te be na via gbe sia gbe dɔ wɔa be le wɔ ta edzi na bena wa wɛ ɖo ɖa yi tsã yi gbɔ kpɔa ebe si kɔ ti na nyɔnua ŋtɔ ele veve ɖe tutu gba yi ŋua na be ele veve ŋtɔ na nyɔnu bena gasia gamea esrɔ̃a la no ke be ela no do ela no de lɔlɔa fiɛ ano le be nɛ.

Ye ŋusutɔa tsã ke li nɛ veveveɖea, ye Mawu ŋutɔe ƒoe ɖe eme be nye nuveve gbãtɔ na ŋusua tsã ele nye bena, ye ku nyɔnua be goɖoɖo, ɛɛ ku nyɔnua be goɖoɖo, ɛɛ wogagblɔna tsã be gbɔɖɔdɔ. Aa ele veveɖe na ee ŋusu. Nenema wowɔ ŋusue nua, ne enua, enɔna nɛ veviɖe. Wòteŋ wɔ ŋɖekpekpe nɛ, wòteŋ nɛ ŋɖekpekpe nɛ gake mee eya be ɣeyiɣi woa do nɛ ye woŋteŋ kpe ɖe ŋuti o alo woŋteŋ sɔ woŋteŋ wɔe ŋuti dɔ nɛa, ŋɖekpekpe ko le ewɔa, enye nu gbalo le ebe ŋku me. Egɔme bena esona kaka ebe susu me xɔna ebe seselea mea kpata ye Kpɔa ele veve ɖe nye nututu gbã na ŋus e ŋusu ke nyɔnu ko le asuhɔea o ɖo la nya be enua ele veve ɖe na ŋusu sɔ wu nu sia nu ɛ ele veve ɖe nɛ. Egɔn be na ŋusue ale funua ne wɔ dɔ ne nu ti kɔn nɛ ale gbegbe tsã ne gaƒoƒo ŋua do kpɔa eya ebe susua edzona le nu sia nu gbɔ nɔna edzii eɖo la kpɔe gbɔ ɖo la kpɔ eɖo la veme nɛ Kiŋgbe ela agba teŋ kpɔ ŋusẽ la de avɔ bu ee ŋɖe enu veve dzɔ ɖe edzia ele fã via eya ela teŋ ebe ela teŋ de ebe susu dzo le funu kaba ava wɔ enu ke ebe e ŋti na le biɔea ebe ŋti na le biɔe ye okpe ɖe ŋti kpɔa evɔ ee ela agba teŋ da avɔ la wɔ nu bu wa nyɔnu ya mu le nɛnɛ ta eva ne me be nyɔnu ɖewo buna be Yewo la, yewo la fiɔ fu yewo srɔ̃ alo yewo la he to nɛ ao, ao, mu le eteƒe o. E mɔ e mu le eme bena wo la to teƒe ŋua be yi le dza he to na srɔ̃wòa? Mawu ŋgblɔ bena woava no he to na ame nɔvi le esrɔ̃ ɖeƒe o. Wokpɔ be nu ke le veviɖe nɛ ŋuti o la be yeato funu asɔ he to nɛa? Mu le eteƒe o. Ta nyɔnu ɖo la nya be na enua ele veviɖe na ŋutsu parce que sɔna kaka ebe susu me ebe tago me donc ne woa tɔ ma eme ne nu vɛ mea ebe susua magbate ŋu vɔ la wɔ nu bu o egble na nu le eŋti ta ele veviɖe be na mía kpata mi la nye ye enu ke gba le veviɖe na nyɔnu nyi enu ve e e. Enu vegɔa na nyɔnu vɔa nye enu tɔ̃ gɔa ke mi le gblɔa eye le veviɖe na nyɔnu ale gbegbe bena wo dzi na asẽŋ kaka dzeɖoɖo. Dzeɖoɖo le woa nɔnɔ me ye ku srɔ̃a be dzeɖoɖo ye nɔna na nyɔnu veviɖe ye dzo dzeɖoɖo wa ke mi le gblɔa enu ŋtɔ ŋtɔ la nɔ eme eye enu ke la tse ku enu ke la kplɔ ame yi gɔa ele eme. Egɔ bena nyɔnu dzi na bena ne ŋusua le wɔ ɖoɖoɖea Ye la mɛ ku ɖoe, yewo kpata yewo la dee gble so eŋti, yewo kpata yewo la sɔ yewo be akpa sɔ va. Ŋka e asin kaka ŋua, eye enu nyi amɛ ɖo la nɔ emɛ, e e enu nyuie ɖe ɖo la to le emɛ. Kpoa nyɔnua e nɔ na te kpɔ nɛnɛ be na ne ŋusu a le wɔ dɔ ɖo ɖea, e le bu susu bea ne e sɔɛ va ne yewo kpata yewo la to asi ɖe ŋti, yewo a mlɛ ne ba te mɛsi. Kpɔa, ne nye be ŋusua ŋutɛn le wɔ ku nyɔnua, ŋutɛn le sɔ enya va yi ku nyɔnua o la, ka se ŋsue ŋtia? Kokoko leke Mawu wɔ mi doa? Edja va yi gblɔ na ame bu, vɔa Adam ko la do ne le xixi nua, mle dja va kpe ɖe ƒomea kpata ŋti o. Egɔme be na ye ku nyɔnua ye le ƒomea me ta. Enya wa ke le ele susu me nea, eye nuke le bua eɖo la sɔ va nyɔnua gbɔe ye ku ɖoe. Wole ado dze alé kpɔ abu susu sue ŋti ade ŋgble sue ŋti nyɔnua dji na nene ŋtɔ be ŋde yɔa no de ŋgble ɖo ɖu yɔa no de susu ɖo ɖu yɔa no wɔ tsatsa ɖo ɖu ye le veveɖe ye ŋusua be nu ve gɔa ke ye nɔna nɛ veveɖe tsa ye la nyi nu nɛ gɔa ke mi le gblɔ vɔa nyi ve gɔa na ŋusua ŋusua dji na be na yɔa no Ya no deme tsaka, eme dzaka deme tsaka dedea ele ŋusu me be nane le awo me kaka edzina be ya to yi e xlɔa ŋusu sigbe ye ŋtɔ gbɔ ye o la deme tsaka ete ŋye aseŋ kaka ɖea ete ŋye spɔr wɔwɔa kame tetea ŋde kokoko nana nyike ŋusua dzina be na yo la wɛ le eyo ŋusuo dome e nyɔnua ɖo la nya be nene be nua

Bena ne eŋlɔ be tsã ŋutɔ la fɔe le funu. Nenye be eva yi wɔ nenebe nua ku ɖo exatia ŋu sua, ŋusẽ ɖe gba dona eme eye enu nyuie ɖe gba egba fɔna le eme. Ke egba nana be be ŋusu nyenyea egba dena blibo. Ekpɔna eɖokui le ŋusu nyenye me. Ke la gba trɔ va dzra nu do le axome ŋutɔ. Donka nyɔnua do la nya nya wa be kame tete e nuya.

Mami la nɔ nyuiɖe. Ye atɔgoa na nyɔnua ele nyi nuke o. Takpe ɖe ŋti le gago me. Nyɔnua ma wɔ nyɔnu kuɖo djidji ŋua. Ne nye be ele nyɔnua si tsã, ne mu le si tsã, e nɔna te kpɔ alo e kpɔ na mɔ be ŋusua ne sɔ eba kpa akpa gãtɔ sɔ va ne ba sɔ va sɔ nɛ be ye ne ne yeate ŋu sɔ wɔ ahome be dɔ yeasɔ kpɔ aƒea me be yeahiã wo gbɔa, enɔna te kpɔ. Nyɔnu nɔna te kpɔ le nu sugbɔ ŋutɔ. Eye ye menye nu gbegblẽ ɖe o, Mawu ŋutɔe doe nɛ. Ne ye ŋusua ŋutɔ tsã wo wo woƒona adegbe be yewo la wɔe Le srɔ̃degbea, kpɔa enye nene nyɔnuwo tsã enɔ nɔnɔme me be wotɔna te kpɔ ŋutsu be kpekpeɖeŋu le gago me godoo. Ele si wu ŋutsua tsã ele nɔ te kpɔ ele nɔ te kpɔ ŋutsua le akpa wa dzi bena ela sɔ ga va ne yewoasɔ wɔ axome be hiahiãwo. Kpɔa ele nyɔnu me ele nyɔnu me ele kpɔ egɔ be wole kpɔ be ŋutsua be dɔdeasiwoe wa ye edo la. Ye edo la xɔ, edo la wɔe do ɖa ye gbɔ, ye nyɔnua tsã be dzi la dze mɛ. Eye amegãxo ɖe gblɔ ye ŋu se be na, Ŋusu be ga edzee, ŋusu be ga edzee. Ye ŋtsã ŋsɔ gblɔ na na mɛ. Nyateƒe ne nyɔnua ega le esi ye sɔe si, ele ɖo ɖe kakaka ne ŋusua sɔe tɔ va kpe kpɔa, ewɔna sigbe e, enua dɔ Wola teŋ ɖu nua nɛnɛ kpɔa nyɔnu nɔna te kpɔ ŋusua be ega kpekpeɖeŋu le ega gome veviɖe ŋtɔ ta ŋusuo tsã do la nya egba le nyɔnua si tsã gba le si tsã ne gba sugbɔ nɛ tsã tɔwoa edo la va la sɔ dɔ nua nu e desia bi vɔa ele kpɔtɔ dze ne woa ɖu nua ne le nɛnɛa eŋɖuɖua enye na e ɖuɖu ye vivina. Ye mía gba gblɔ be na ye le nyɔnuwo be akpa dzi tsã, ye nu kewo gba nye egba nɔna veviɖe na nyɔnuwoa enye be na ŋusua ne no ho ebe dzi me nɛ, ye ne ho ebe dzi me nɛ, ye ne ba nɔ wɔ eb ba nɔ gblɔ nyateƒe nɛ, enɔna na nyɔnu veviɖe ŋutɔ. Leke ke be ele tsã, nyɔnua e ele kpɔ mɔ be na ye srɔ̃ la ho ebe dzi me nɛ, ela to nyawo nɛ, Nu ke me be le toa, nu ke le djoa, ele nyɔnua le nɔ te kpɔ be yi srɔ̃ ne sɔ agba ma va ne yewoa sɔe ɖo ɖu, yewoa, yewoa kpe ɖe yewo nɔnɔ ŋuti ne yewoa sɔe ɖo ɖu. Ẽ, ŋutsuwo wa, e, wova buna be, ŋutsu sugbɔ wa be susu gblɔna na wo be na nyɔnua ee, eƒona nu po alo nyɔnua ee, ela va yi gblɔe le afi ɖe. Vɔa míagblɔ bena, Menye nenema wodo nyɔnu ŋu o. Nyɔnu ke xɔ kpakpla nyuie ɖea, enu wlaƒe le nyɔnuwo me sɔ wu ŋutsuwo ŋutɔ tsã me. Nyɔnuwo wlana nu nyuie ɖe ŋutɔ. Wowlana nu ɖo teƒe nyuie ɖe. Ta nyɔnuawo le dzi, nyɔnuwo dzina bena yewo srɔ̃ ŋutsu ne wowɔ kaka ɖe edzi na yewo, ne wo kã ɖe yewo dzi eye enya aɖe lia, ne esɔe va, ne negblɔe nɛ tsã, ne ye tsã yeakpe ɖe eŋuti, ne yewoawla nya wa alo yewoasɔ nya wa da ɖe eteƒe. Enya teƒee ke lia, ne woto nɛ. Ye ŋgbava yi se le xexeɛ nu o. Ne gakeme wova se le xexeɛ nua, enye na ŋɖe ke elɔ̃ na wo, elɔ̃ na wo. Kafla ne wova dze vodada me yea, ŋɖe le dzɔa, fukpekpe ɖe lia, nyɔnua dzi be nagblɔe ku ɖoe. yo a do ada ŋ e do ɖo yo a le kpɔ ɖo ɖo e gɔn be na nyɔnu a wa mi nɔ na gbagba pe sugbɔ na mi a srɔ ta e ko la sɔ nya wa va o yɔ sɔɛ va o djoa nyɔnu a e la te ŋtɔ te de nya wa dji e la nɔ gbagba pe de nya wa ŋti kaka e nya wa e la djra e la trɔ zo enu djadjra doe enua mi la kpɔ do ŋti nɛ. Ta nyɔnuwo nɔna te kpɔ bena ne wona yewo dɔɖasi ŋua, ne wona yewo mɔnukpɔkpɔ ŋua, ne yewoawɔ eŋuti dɔ. Ta mí la de kuku na mía srɔ̃wo be, ŋugba ne wovɔ̃ na woa srɔ̃wo o. Enudzraɖo pɛ le nyɔnu si ŋutɔ kee ne eŋutɔ lɔ̃ be yeadzrae ɖo kpɔa, edzrana ɖo ɖo enudzraɖo pɛ nyuiɖe tɔ ye, ye wò ŋutɔ enya be o wòwɔna kakaɖedzi. Ne wòkana ɖe ye dzi kpɔa, Nyɔnua enye ame ɖe, ma dzi bena ya ya de wò ɖe aga ho ya de wò ɖe go a tra yi wò ya de wò ɖe ao mu le nɛnɛ o. Ke ŋgbɔɛ ke ŋgbɔɛ ke ŋgbɔɛ nyɔnu e la va bena e le dza tra yi srɔ̃ alo e le dza de ɖe goa e do afi ɖe nɛ e do afi ɖe nɛ vɔa mi mu mi ma tɔ te ɖo e do afi ɖe nɛa ŋtia yi leke be ɖo la nɔ ɖoa Mi ma mi la gbe wɔwɔ o. Nyɔnua e nɔ na te kpɔ be nuke le dzi me nɔ woa, gblɔɛ nɛ. Yo la yo la sɔɛ ɖo ɖu. Ɛ yo la wɛ ŋti ɖɔ ɖo ɖu. Yo la do aɖaŋ ɖo ɖu. Ye tsa no djo vɔa yi la gba sɔ no yi Mawu be ŋku me. Ye Mawu e la sɔ do ŋti nyuitɔa sɔ va. Mawu la sɔ kpekpe ɖe ŋti nyuitɔa sɔ va. Ke adrẽ goa, ye mía yi ŋusu gbɔa, eye nyi be nyɔnu, e, ŋusuwoa, e, nukpɔkpɔ dzɔna dzi na wo ŋutɔ. Woa be ŋkuvia hẽ, e kplɔna wo do. Woa be ŋkuvia e wɔna dɔ ku ɖo woa be susu ku woa be sese le le amewo ŋutɔ ŋutia. Sigbe leke be ŋkuvia kpɔ wò gbea gbe, Ke ŋgbe ye be susu debla ye be dzi ku ɖe ŋutiwò ye mi va zu donɔnɔa, edzi na bena ye be ŋku vi ne no kpɔ nu nyuie ga sia ga me. Enu nyuie hɔn kpɔ kpɔa ele atɔ edzi so ebe ahome ta nyɔnua ŋusua edzi na bena ga sia ga mea ye srɔa ne gba no nɔ sɔsɔ dzi nɛ. Ne ba no nɔ sɔsɔ dzi nɛ ne ye be ŋku vi kle ye srɔa kpɔa ne ba no kpɔe ɖo ye ye tsoea dzi gbea gbetɔa dzi Ẽ, ɣeyiɣi gbãtɔa dzi ta ŋutsua edzi na be na o enuwo e ye srɔ̃a ne ba nu nɔ e tugbedze me ne gasiagame. Ta nenye be na e kafla ame ɖewo ne wova ɖo ea subɔe avɔ yewo dzi vi ɖeka vɛ kpɔa, woa tɔ woa ɖokui yɔ be nyaga, yo ŋlɔna be woa woa ɖokui le eme me kaka va kɔ ɖo Wò tamea ŋu suea ebe ŋkuvi ekpɔna nu nyuie, edzina nu nyuie, edzina nu ke nya kpɔkpɔ ye, edzina nu ke kɔ ye ta o la kpe ɖe srɔ̃ ŋuti bena gasiagame ne kli wò kpɔa ne va nɔ kpɔ yeye, ne va nɔ kpɔ eh anɔ nya kpɔkpɔ nɛ gasiagame. Enana bena miabe kaɖoɖoa ye nɔna kplikplikpli gasiagame. Enana be manɔ didi ɖa le gbɔwò o. Kpa edɔ ɖe ku nyɔnu le funu. Ame ɖewo kafla gbe yi ne wova do asi wu ayi wotɔ nu dzi vɔ kpɔ wogbe tɔ vi dzi kpɔa womgba do na ŋku ee nu ya dzadzraɖo ɖe kpekpe o vɔa mu le nene o. Ee woŋlɔna be woabe tagbɔ ŋutɔ tsã woa ŋutɔ woabe akɔta ŋɖe kpekpea eŋu su nu dzi na nene wodzina be na.

E nyɔnua wa wo dzi na nu ke ɔ e ŋusua wa wa kpangɔ wa be dɔ ɖa si le aho me. Wo la kpangɔ wa be dɔ ɖa si le aho me. Ŋusu ɖe wa ka vla tse no le yi kaka kpɔ va ŋlɔ na be wa be dɔ ɖa sia e wo ku na vo. Wo ŋlɔ na be dɔ ɖa sia. Vɔ aho me be dɔ ɖa sia ameɖeka mu wɔ nɛ o. Ameɖeka mu wɔ nɛ. Enua ŋutia e e dze be na Ŋutsua ɖo la do ŋusẽ srɔ̃a be etsã nanɔ wɔ ŋɖe kokoko be etsã ne eya sɔ ame asi ɖekɛ va ne nyɔnua tsã sɔ ɖeka sɔ kpea ela wɔ amewo kɔa ele veve ne nyɔnu ekpɔ na mɔ be ŋutsua ela kpɔ aƒea dzi ela ela kpagɔ ebe dɔ ɖe asi dɔ ɖe asiwo le funa mu nye gakpo la sɔ va o kpɔa evɔ mu nye be na e o la si te be enye ŋutsu gbɔ evɔ Dɔdasiwo e sugbɔ e ola ke ola wɔ le aho me. Kpoa ola nɔ gblɔɛ ku srɔ ye ne wole gblɔɛ ku srɔ wa ela nɔ do ŋku aƒo dɔdasiwo nao ye ola e ela vɛ mɛ be na woma ŋlɔ beo. Vɔa ne ŋgblɔ nɛ ku ɖoeo oya ne ogbe sɔ ga ɖa ɖɛ kpoa obe yi le wɔ yebe dɔdasiɔ mele wɔ dɔdasio oɖo la kpeɖe srɔ ŋti le enu sugbɔ mɛ. Ŋɖo ŋudɔdɔ do mɛ, ɖeviwo be akpa dzi, ŋusuwo be akpa dzi, ye nu sugbɔ le ke ye kpa ŋgɔ ŋusua, ye nu nyɔnua le nɔ te kpɔ sugbɔ wa ne wo le gogoe le asinkaka mea, ela nɔ do ŋku apo dɔ ɖe asiwo nɔ ye wo la te wɔ eŋti dɔ ye la kɔ kplokplokplo. Ele be veɖe nyɔnu nɔna te kpɔ ŋusu le akpa wa dzi gbogbo ɖe ye ne ŋte le vɛ mea Ebe dzi ele na blanuie kpa asi ɖekɛ gbɔa enye nu ke o. Ŋusuwoa wo dzi na ame ke la nu kpe ɖe woa ŋuti le esrɔ̃ awo me esrɔ̃ ɖe ƒe. Enɔna veve ɖe na ŋusua ŋutɔ be na wo la nu kpe ɖe. ŋuti. Ɖe ŋusua kafla ŋue ya ŋgba dzrana do tsã o. Edzina bena ahɔea me ne nɔ nɛ ploploplo. Edzina be ɖoɖo ne nɔ ahɔea me. Ẽ, edzina be ɖoɖo ne nɔ ahɔea me. Ŋusua la te ŋu gbɔ va ye la de nuwo sɔ da ɖe salon afi ɖe kpekpea. Eke ele yia, etrɔ va mole nɔ te kpɔ bena yeagava kpɔe nene o. Ele nɔ te kpɔ bena ne eva yi be aƒea me ne nɔ dodo ɖe nu nɛ, ne kɔkɔe nyenye ɖe ne nɔ aƒea me nɛ, enuwo kpata ne nɔ dodo nu nɛ le aƒea me. Ye le nenea, ne ŋusua va, gbɔgbɔ su nɛ nyuie ɖe, gbɔgbɔ su nɛ nyuie ɖe, mu tsi na aya me o. Vɔa ne nye be eyi gbɔ va, ye kpɔa ekpɔ bena e Leke wò tsã soutien wò le afi ɖe, eye tsã ebe afɔkpa le afi ɖe, ɖeviwo be awu le afi ɖe, adidas ye tsã le akpa ɖea, enu gbɔgbɔ va tsina ƒo na ŋutsuwo, gbɔgbɔ tsina ƒo na ŋutsuwo ke woava xomea, ye va trɔna zu bibi na wo, ne wova ne wokpɔ nuwo nene kpɔa. Wotrɔ na reverse ble o ava yi nɔ agbo dji eye mu dja gblɔ nya ɖe dji ahan ava no sɔ kɔnkɔ le funu eh ava no do gbe ɖa eh ava no do gbe ɖa kple kɔnkɔ le funu vɔa
eh ahuɛ amɛa ye nyɛ ɖo ɖunu vɔa ele veviɖe na ŋusua ke de srɔ kpɔa ele nɔ te kpɔ be wola kpeɖe ye ŋti le ego ego ŋu ame veviɖe aho ame nu ne nu kɔ nu ne nua teƒe ne enuɖe kpekpe ne kɔ so e eme kaka va kɔ exɔ me kaka va kɔ ɖo xexe nua ele nɔ te kpɔ aƒo kpekpe ɖe ŋu le e akpa ŋua dzi ye no te kpena ɖe dzi o te wɔna enua wa ne va do eva ho me kɔa ɖe gbɔgbɔ su nɛ edzina be ya ɖi ɖe me le eva ho me ye totoa ŋgba sɔ nɛ kabakaba o. Vɔa ne mí ɖo la nya be e nɔna veviɖe na ŋusu alo ame ke la kpe ɖe eŋuti le aƒe me. A na be ɖoɖo nyuitɔ la nɔ aƒea me. Ne mía to nya woa, aƒe ɖe kpekpe mea, ee, ɖoɖoa, dzadzraɖoa, kɔkɔe nyenyea, e ka nyɔnu sugbɔ. Ye e gɔ be na, ne ɖeviwo tsã wo la, wo la kpɔ ta na woa ɖokuia, e ku ɖo leke nyɔnua ŋutɔ sɔ na enyi ɖoɖo be nyɔnu leke ŋutɔ edzana agbagba bena enuwo nenɔ eteƒe, enuwo nenɔ alɔ dzi, enuwo nenɔ dodo nyuitɔ nua, ye ɖeviwo tsã wonɔna woa ɖokui me. Wo la nya be e aƒe ya ɖoɖo, ɖoɖo le aƒea ŋuti. Egɔ be ɖeviwo gogo na nyɔnuwo sɔ wu woa tɔwo. Eee ye tsã enu be nye ke mí la va dɔ ɖo. Vɔa ne mí gbe mí lɔ̃ tsã ɖeviwo gogo na woanɔ Sowatɔ ye ne ɖevia ɔ enyɔnua ewɔn edzana gbagba be ɖoɖo la nɔ anyi, edzana gbagba be amesiame la wɔ ebe dɔ ɖe asi, edzana gbagba be amesiame la nɔ ebe teƒea o ne wodo ahuɛo amea ela dzro nusianu nɔna alɔdzi ta ele veviɖe bena nyɔnu nusu nɔna nyɔnu la nya be ye srɔ enɔna te kpɔ nɛnɛ be nuo. Ameɖewo gblɔnɛ vɔ megblɔnɛ le nɔnɔme nyuitɔ tsa nu o wola to aƒea ɖoɖo Vɔa mu nɛnɛ tsan be ɖo la nyi wɔn wo nyɔ nɔ do la dze agba be na ke mu le yi aso wea lo ke mu le aso wea enu ya wo le kea e li veve ɖe na e esrɔ nyi kpa ko le wɔ nɛnɛ kpɔa mi le wɔ ehlɔ be dɔ ye ŋwa nɛnɛ ehlɔ wo zɔn na ye ŋwa atɔ goa tsan ke gba le veve ɖe na ŋusua ke le nyi enya ame wo goa alo nu ame wo goa enye be na ŋusua etsi na be Ye srɔ̃a, ela no lé ŋkuvi ɖe ye ŋuti, ela no do bubu ye ŋuti, ela no kafui, ela no subɔe, ela no do bubu ye ŋuti. Ne egbe le sɔe sɔ ɖo bubu teƒe, esɔe sɔ le do etɔ teƒe, efiɔ teƒe, teƒe kɔkɔa, ɖeviwo kpata tsã wo bunɛ. Ne ame ɖe kpe ke la nɔ ahuea me, eva do ahuea me tsã, ela kpɔ be ahuea mea, Bubume, bubume mawoe ebubu teƒe e amegã mawo me nu siwo dzi na teƒe wa. Amegãwo nyi ne wogbe le sɔ ɖo amegã be teƒe ye wo le gblɔe tsã na wo le se ye wo le sɔ da ɖe teƒe wa kpoa wowa be dzi dze le eme ye wo la dze xlɔ kuɖo mi la gbogbo mia nɔ nɔ kplikplikpli ye la dzi be na gasiagamea ano nɔ ye gbɔ ye ano kpɔ yi be enuwo teƒe. Vɔa nenye be omte ŋu wɔna exlɔ be dɔwawa eye womano dzi be ano kpɔ nu sugbɔ teƒe nɛ o, vɔa ele veveɖe be wòe la kpɔ nu teƒe nɛ. Exlɔwoa wokpɔna nu teƒe na woa nɔnɔ ɣi. Exlɔwoa wodzana agbagba bena wo la kpe ɖe woa nɔnɔ ŋuti bena amesiame la kpɔ dzidzɔe, amesiame la e e e la nɔ Ee, ebe amesiame la nɔ ebe teƒe ye amesiame la wɔ ebe dɔ keke kpɔa, ee, mi, mi sɔ le do ŋku enu dzi na mi ye. Ne mi la le ƒoƒua, mi la kpɔ be nyɔnuwo tɔa ame atɔ̃, ŋutsuwo tɔa ame atɔ̃, mi gblɔ tutugbã be nyɔnuwo tɔ ye be woa le be nɔ woa. Mía ahlɔ̃kla dzi ne todzinɔlawo va kaka ƒua te be na enya sike mama le gblɔa. Edzila va se ɖe gɔme alo wòŋte lé ɖo kaba o alo edzila biɔ nya ɖe se la, mí le radio dzi be a ee radio de l'Evangile le ɔ nua 93 04 38 93 04 38 38 blaasiɖe ɖekɛ vɔ etɔ̃ naleke ene blatɔ̃ vɔ enyi blatɔ̃ vɔ enyi blaasiɖe ɖekɛ vɔ etɔ̃ naleke ene blatɔ̃ vɔ enyi blatɔ̃ vɔ enyi mí le radio dzi be a Jésus vous aime. Enyɔ mitrɔ gbɔ va xɔa me. Ye mi le agba sɔ kpe dzi anyi be nyɔnuwo wo dzi na be na woa se nya gɔme nyuie ɖe ta wo biɔ na nu gɔme. Wa ŋusu wa wo sɔ na nya wo mli nɛ goɖo wo la sɔ ɖo ɖa. Kpa nyɔnu wo gba trɔ biɔ na nya gɔme be na ku susu be wo la se nya gɔme nyuie ɖe ne woa teŋ sɔ do dɔ wɔwɔ me. Kpɔa nyɔnu wo kakana wo ho wo di na nya gɔme Wobiɔna nya gɔme. Enya wa ŋu la ŋdo la nye ɖe ke la no tsi ŋusuwo. Ŋusuwo kpɔ nɛ be wo le ɖe fu na wo alo wo le do nupo na wo. Vɔa e Mawua e do nyɔnu nɛnɛ be na leke wo sɔ nya ɖo ɖa mli go lekea nyɔnua do la de edo la ge ɖe me la se gɔme

Nyɔnu ta mia no kpe mia kpe ɖe nyɔnu ŋuti le akpa ma me ye nyɔnu tsã la dze agbagba be na wo ma no sɔ nya ɖo wa srɔ ŋuti kaba kaba o. Mu ʋɔnu drɔ ʋɔnu dɔdrɔ teƒe nyi e asuhoe o. Mu nye ahlɔ biɔbiɔ teƒe nye e ƒome me o. Mi la dze agbagba be na mi ma no sɔ nya ɖe wa ŋuti kaba kaba o. Enya ɖewo la kpɔ be mu le teƒe vɔa. Ku ɖe ŋutifafa ta, ɛ̃, wòle axɔe nɛ mɛ. Ele veve ɖe. Vɔa ne nye be osi na te ɖe nya esrɔ̃ ŋuti kabakaba ne wòbiɔ, anu, anu biɔ nya gɔme kabakaba tsã kpa ye alo anu gblɔ nɛ be nu le teƒe, nu le teƒea, edze sigbe wòsɔ ati le do a, atame nɛ nene, mate ŋu ƒu du o. Mate zɔ yi gɔ ee. Kpoa ela na be etsã ela no te da le gbɔ o. Ma no dzi be ya no gogo o kaba kaba o. Kpoa woe le tutui. Ŋu hiã o. Enyɔ mi le radio dzi be a mi hu ka ne mi. Mi hu antɛna. Ɖo dzi la yɔ a biɔ nya ɖe se alo a ɖi ɖase ɖe koɖo nuke wo le gblɔa ŋtsi a do djidjɔ na mɛɖe a tsɔ amɛɖe ɖo la mi le radio dzi be a

Ɛɛ, ne wòle edzi la, abiɔ nya ɖe sea? Emɔ ɖeɖe le. Abiɔ nya mamã alo ase ŋɖe gɔme kotokotoe la, mɔ ɖeɖe le. Míexu ka da ɖe. Eye mígbalẽ ɖo ŋku be mílatɔ, mílatɔ te asɔ míabe asoxoe asɔ. Alo? Alo? Ɛɛ, alo? Wa, wameka, fika yɔ míso? Ah, ame ɖe ƒo nu le yɔ so ka gɔme.
Aha. Eh, mdi be mabia be na ɖe.
Aha. Eh, bigro nyawo sugbɔ nusi. Eh, mi de kuku mi be mia be na kɔm zi be ya ya. Kristo tɔ be radio ya be ne.

Yo akpe eh, mukan edzi bena míƒo nu ƒo ku ɖo nusu ƒe dɔ ɖe asi ŋuti va yi gbogbo ɖe. Ye míƒo nu ƒo ku ɖo nyɔnu tsã ƒe dɔ ɖe asi ŋuti gbogbo ɖe. Míva ƒo nu ƒo ku ɖo ɖeviwo tɔ tsã ŋuti. Eh, Mawu ma dɔ ɖe asi ye. Mawu gblɔ be ame ɖekpekpe neva nɔ anyi ye ame ɖekpekpe neva nɔ gɔme na nɔvia o. Eh, kpekpeɖeŋu teƒe, dɔwɔwɔ teƒe, ŋgbledede teƒe, Ta mi ƒo nuƒo ku ɖe ŋti. Nu sua ebe dɔ ɖe asi le ke wɔna le e ƒome me. Ye nyɔnua tsã Mawu ne dɔ ɖe asi be wɔna. Ye ɖeviwo tsã Mawu na wo dɔ ɖe asi wo wɔna. Ame ɖe kpekpea eva mi la kpekpe ɖe ame nɔvi ŋti. Teƒe nye ƒome me. Enyɔ nu si ke ŋuti míasɔ kpee na ye kpoe nye bena, Nu su me dɔ, nu sua menye be dɔ me yiyi agblɔ be woanɔ anyi ɖe aƒe me kpɔe o. Dɔdeasi le tsã si si ke mama le gblɔe ene. Ne yi dɔ me gbɔ va tsã la, ehiã be la wɔ eƒe dɔdeasia wòava nɔ anyi ɖe akpasa me alo ŋka anyimlɔ ƒe zikpui me aa o. Eɖo la wɔ eƒe dɔdeasia Ye nyɔnu ame miame ame ke ne yɔa ɖe ne se gɔme be na nusu la ne gbɔ so dɔ me la menyi be ava mla yi le anyimlɔ kpa dzi alo ana yi le akpa sa me o. Dɔ dasi le etsa ŋti ela wɔ ale gbegbe va sɔ do dzidzɔ ne nyɔnua ye mi gblɔ ga le me be na nyɔnu ɖewo le la ne nusua gbɔ so dɔ mea ava nɔe gbɔ le akpa tame alo anɔe ŋti la Dɔdasiame ɖewoe wa eye nyɔnua tsã ne nusua le wɔ nuɖe ɖea, nyɔnua tsã hiã be nyɔnua nava nɔ ye tsã gbɔ la, dɔdasiae wa. Ɖe Biblia megblɔa bena ne nu sugbɔ so dɔ me kpɔa ava bɔbɔ nɔ anyi ao. Biblia megblɔ nenema me nyo. Biblia gblɔ be nyɔnua nusua katã dɔdasi ɖe wa ŋti woɖo la wɔ. Ne nu le wɔ eteƒe oa funu ye nyi agbo la ƒo eye gbɔgbɔ vɔ̃ la ke ge ɖe eme agble nu le ƒomea ŋti.

Alo. Dzo le radioa gbɔ vi ɖe. Dzo le radioa gbɔ vi ɖe hã. Fifia meka ye fikɔ ye mi so. No ya yɔ mia. Te dzo le radioa gbɔ vi ɖe. Ena yɔ mi. Mama inya dzi.
Yo sigbe leke mía nɔvia le gblɔa. Alo,
dzo le radioa gbɔ vi ɖe. Ebɔ, ƒonu. Alo. Alo? Alo? Aha. Amen. Amen. Yo, ne mi kpa kpɔ mi la na nɔmba. Ayɔ mi le ɔrantɛni.
Yo. Ye mí le, mí le edzi mí le gblɔ be na ɖe, mí la, mí la dze agbagba be mí ma sɔ míabe srɔ̃ɖeƒea nu sɔ kuɖo amebu tɔ o. Alo mía srɔ̃nyɔnu asɔ nu sɔ kuɖo ameɖe be srɔ̃nyɔnu alo srɔ̃ŋutsu asɔ sɔ kuɖo amebu tɔ o. Eye ke Mawu na mía mí la dze agbagba mí la trɔ asi le eŋuti. Ye mí la dze agbagba ame sia ame la nɔ agbe le ŋutifafa me. Manye be ameɖe la nɔ agbe na ameɖe o. Enya be nyi

Yesu le tso mia dzi le tu ƒomea wole dzra ƒomea wo ɖo.
Afi ke ŋuti wafa mele wa tso mia dzia Mawu la wɔ nuku ŋuti wafa la gɛn ƒomea wo me loo. Amen.
Ne se na be ŋkɔ sa fu sa le ha ŋuti to me. Ɛɛ emia ya fofo ke bia ŋuti be ne ŋsua ŋsu gbɔ fi dɔ me kɔa evua ye ŋua. Mía dasɔ a ɖe nu me nɛ viɖe alo a dasɔ kpe nɛ viɖe be ŋusua mi nu si nya ɖe ƒe ne lɔlɔ lea, ame ɖe kpe ma lɔn be agba ne te ɖe ye nɔvi dzi o. Ɛɛ, ne lɔlɔ le nya teƒe, lɔlɔ le ame eveawo domea? Ne nɔvi ɖe wɔ nu ɖe ne ekpɔ be ye ŋuti vo viɖe eye ate ŋu kpe ɖe eŋuti faa ta le eyee nye lɔlɔ̃ si wogblɔna nu si magbɔ to dɔ me ko. Ɛ̃, ne dɔ aɖe kpem le edzi ko ava mlɔ anyi ɖe akpata me. Mía me nu sina kɔ na ame ɖeɖe, ke na ame ŋu ya, ko agate na akpa aɖe.

Eye mi le di mi le gblɔ be na ɖe ŋusu ŋu do la biɔ e e la no biɔ nya e la no nɔ te kpɔ esrɔa sugbɔ sugbɔ kakakaka ye nu la ti kɔ nɛ kaka la do afi ɖe o awo ŋusu do la le ŋkuvi ɖo esrɔa ŋti ye ne kpɔ be nu le ti kɔ nɛa e la la ŋui. Ela lé avu egɔme be na gaɖo mea nyɔnu le funu agba nyana tsã be nu tsina kɔ nɛ o. Edina be yeadzo wɔe la vɔ vɔ ameɖe kpekpe mu wɔna dɔ be vɔna o. Vɔa ŋusua ke le gbɔa eɖo la le ŋkuvi ɖo ŋti ma biɔe ma nɔ biɔe nye enu ke la sugbɔ wui o. Ela na be nu la tsi kɔ nɛ kaka kaka sɔ yi o. Eye boŋ la le ŋkuvi ɖe ŋti la lé avui la kpɔ be na ɖe esrɔ̃ nye be sepeae ele fiye esrɔ̃ nye nu tsi kɔ nɛ Wo la sɔ aye ɖe, wo la sɔ lɔnlɔ be dzesi ɖe, a sɔ de dzo le enene be edɔ gbɔ. Be na ne ba nɔ sese ɖe, ne ba te ŋuse ne ba nɔe si ne gake me nuko wo tsɔ le dzi sɔe gbɔa, ne wo tsã a te kpɔe blibo, a te kpɔe le e dzidzɔ me.

99 48 35 45 ke number siawo keke mi yɔ la ele whatsapp dzi ne wo dzi la ase nuɖe gɔme la ayɔ mi ne nusike gɔme dzi la se la mawu gbɔgbɔ kɔkɔe la kpe ɖe mia ŋuti mia aɖo ŋuti ne mi mia do gbe la
enyɔ mawu amɛnuve la fofo mi de akpe na o edi ya oga ponu na viwo wo ku ɖo amesiame be enunya ŋuti le e axome alo esrɔ̃ɖeƒe. Papa, ewɔe do ɖoɖo ma ta. Míbiɔ be wò ŋusẽ ne kplɔ nya ya do, ye wò ŋusẽ ne dzra edzi ke wose nya ya do, bena woase eme le akpa nyuietɔa dzi, woase eme be wò Mawu ŋutɔ be dzidzie, eye. Ƒomewo nadɔ ɖo, ƒomewo nakpɔ ŋutifafa, ƒomewo nali ke, ƒomewo nanɔ wò kpɔkplɔ te le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ke ami ga sɔ ee ŋgɔgbea de asi wò me be na wò ŋutɔ aga vi mia nu be na ne mi ga va la, mia ga yi nya dzi eye ame ne va kɔ na amewo sɔ wu. Gbɔgbɔ kɔkɔe de megbe na nya be na enya sia na gbɔ agbea me, na wɔ nyuie na ame ɖe eye wò ŋkɔ ŋuti nakɔ. Fofo akpe na wò. le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen.